Tina beauty otutu kwan o ɔno ɔnyɛ easy sa ɔnyɛ children wade aseɛ ɔno otutu kwan kɔ Dubai ɔkɔ Austria ɔkɔ ɛyi kata nyina ɔkɔ bio hwɛ Ɔkɔ a kɔ ayi yɛfrɛ no sɛn yɛse sesese nua ɔkɔ bi o watutu kwan ɛyɛ ne nwuma asorɔto asorɔto no a ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ nkɔmmɔ bi daa daa wo dabia wo tie o nɛnɛ wo bɛte nea ɛmu api nea ɛmu abɔ bɛdɛ ɔbaa yɛi deɛ tetee deɛ ɔwɔ ɔwɔ Casland city ɛyɛ kaasɔre yɛn daa daa ka yɛse yɛfrɛ no Casland city ɔte Jobies estate nɛnɛ ɔbaa yɛi no adagye nni ne ho ɛti ma grabe no. Wo ho dɔ nti, ɛnnɛ ɔno nso waba. Yɛbɛdi nkɔmmɔ afa odie ho. Yɛka odie a, sɛ wode aseɛ. Enti Maame Tina mema wakɔ aba. Yɛn nua.
Biribiara bɔkɔɔ deɛ? Nyame adom.
Sɛnea wote hyerɛw hyerɛw hyerɛw sɛ nsoroma yi deɛ, ɛm sɛ wayɛ wayɛ ho yie ansa na woreba. Aane.
Ɛnnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ afa zɔgɔmzɔ. Wate aseɛ, zɔgɔmzɔ, odie. Do the do.

Deɛ na ɛnkɔ yie no.
Te sɛ bɛɛma aba na ɔbaa yɛ a wadi wo. Sɛ wo ho aba sɛ wo ho aba ɛnyɛ n'asɛm. Nna ɛwɔ bɛɛma bi wɔ ha ndeɛ wo ho mma no deɛ ɛho hia no paa. Ɔbɛ make sure sɛ wo ho bɛba. Ɔbaa bi wɔ hɔ koraa ne ho mmaa da. Saa ɔbaa no deɛ me ma no due. Na wo ho aba da.
Ei!
Asɛm bɛn na wo ka yi. Dabi o yɛwɔ ahoɔdɛ.
Ɛnyɛ ahoɔdɛ me ho aba ankasa. Me ho ba. Yɛ wɔ di a ɔde pem a wote sɛ adeɛ no pem a yɛ ɔde ho yɛ ɔde bi mhm. asan wo si gu bi asa wo ti mu yɛ ɔde bi mhm. ɛne ɔde ho ba a wohu sɛ yes wafili wayɛ ase mhm. ɔhaw ne amanneɛ bi afiri wo so. ɛno na meka no na nka neɛ na nka meka onua ei wo ho mmaa da wo ho hmm. ase fa ɔti kɔhyɛ gya mu saa ɛne wahwerɛ ade na sɛnea ɔde styles no nneɛma bi na wopɛ paa Oh me deɛ dɔge deɛ ah sɛ me dane m'akyi ne ma wo sei na wo de na waku me dɔge na ɔka because goose na ɔwɔ akyi no ɛsɛ ɔma dɔge style na na ɛpagya ne ma na ɛpagya mi sa ɛkuntu ne ti ase no sɛ mahwenneɛ pa gu me sisi pa na ma mapu me tu ya ma wo na ah sister na wasɔ me sisi pa na ɔde ahwenneɛ yi di ah Ahenni no, waka asɛm, ahenni no, te sɛ yɛwɔ, yɛsɛ yɛwɔ ahenni bi wɔ hɔ, ɛno no, ɛyɛ ketenkete bi. Yɛwɔ bɛma bi wɔ hɔ nso a, yɛsɛ ɔso ahenni no mu, ɔna ne ho aba. Mm. Ahenni no mu deɛ hepa na ɛpapa ma asɛ ɔbaa, ɔbaa pa wo ho asiw sɛ na kɛtɛ asi ase sɛ wo sɛ no. Ɛmu deɛ hekɔ sɛ wɔde deɛ kɛseɛ kɛseɛ na wohyɛ na adorɔ no. Ɛne yɛwɔ secret one bi, ɛno nso wobɛ, ɛsɛ colors. Yɛyɛ ne colors, yɛ blending colors sɛ atadeɛ a wohyɛ yi. Wohyɛ na woyi. Ahweneɛ ebi wɔ hɔnom a baako kora sixty Ghana. Saa.
Ei onua gyae.
Egu ase sei na bɛrima no kora ni ani bɔ so kora etumi tɛne no. Na wo na waka asɛm kɔ na ano me kɔɔ shop ahweneɛ bra bra bi bɛtɔ ahweneɛ ɛma ne girl. Aw bɛrima. Ɔtɔ four four hundred cedis sɛ wɔn se hundred cedis four hundred cedis. Tum sɛ n'ani gye ho. N'ani gye ho. Ah. Bɛrima sɛ wo hyia no a. Na bɛrima asisi wo da. Sɛ ebia ɔne wo da na ɔno ne ho adi kan abɛ gya wo. Ae ebi ayɛ me da. Ɛno na wo fili sɛn.
Asɛ me me mbobɔ n'ani so. Wo ankasa na ɔde hyɛ wo ho. Me mankasa.
Me sei papa till na wo wadi me a wo ho aba me ho mbaa yɛ yi ɛnyɛ wo ya. Nti ɛno. Ana wo yɛ nipa bɔne ni wo yɛ saa tumi ku nipa. Nti ɛno sɛ dɛ dɛ na wo yɛ ma wo ba. Dɛn na meyɛ ma me ho ba?
Woma ne sa ne wo da anaasɛ wo gya no ma no kɔ anaasɛ wo masturbate? Dabi dabi dabi me masturbate me ho ba yɛ aho nkɔ yɛ. Saa na wa brɛ nso ɛ. Woyɛ saa woyɛ selfish. Saa dɛm nso na ɛsɛ na ayɛ sei. Ɔno wa brɛ ɔnya ne die wia na ada. Nhun ɛbɛ sɔre.
Wa kɔ yɛ ohun yɛ wɔ baabi boa. Oh onua me nkɔ yɛ me ho yɛ. Wa kɔ yɛ ohun yɛ wɔ baabi because ɔno no already service na adi kan national service na ɔyɛ wa wie ne deɛ. Menkɔyɛ me ho yie wɔ baabi. Ɛkwan a wobɛfa so a me ho bɛba deɛ, wobɛfa so. Na wonim bɛma a ɔyɛ kwadworɔ wɔ ho? Bɛma a ɔyɛ kwadwofoɔ, sɛ ne ho abɛ awie, na sɛ ɔne wo da a, wohu. Ɔno ne ho abɛ, na sɛ wofɔɔ so sɛ dɛn, there is no way a ɛbɛpagya ne ti da. Wobɛpɛ sɛ ɔse bɛdi nie a, ɛneɛ wobɛtena so. Me ntena so, tena so no deɛ wɔ hɔ mɛ tena so but da ade na wobɛyɛ a ɛbɛma me ho aba wo deɛ papapapa na wo ho aba wakɔ akɔda. Sɛ sɛ wɔne ne ho abɛrɛ ti na ɛno ti na bɛ ɛmaa bebree cheat no mu yɛ asɔ because wo ne ne da ne ho mma. Sɛ wɔ sɛ wɔn nso wɔ kyerɛ na wɔn nso na wɔ sɛ wo ho baabi ɛbɛ nea woyɛ a ɛbɛma wo ho aba ntɛm nti wo hu nipa no weak point no na wadi ka ma ho aba sɛ ɔno ho aba wate aseɛ but wo bɛ twɛn sɛ ebi a ɔno ne ho mmra bɛɛma bi wɔ hɔ nom ankyɛ na ne ho aba ebi wɔ hɔ ɔkɔ two minutes wɔ wohu sɛ mmaa nso emu bebree na ɛkyɛ. Ɛnɛ mmerɛ no two minutes ebi da so wɔ hɔ biom.
Ebi wɔ hɔ.
Ei.
ebi wɔ kɔsɔ ɔno ebi a emu wɔ du paa ɔpɛ mu baako mmienu paa na ɔho ebi wɔ so na ɔyɛ sɛ ɔdɔ o bɛrima deɛ yɛsɛ ebi mu wɔ yɛ sɛ ɔdɔ paa onye hyia onye hyia mu a na ate nsuo ee ɛyɛ na abɛka ɛyɛ ampo o. ebi ebi ebi ato mi da. saa ehu mi srɛ mu a ne ho aba mi si eyi papa ewu ni vision. saa
na no sɛ dɛ na ɔyɛ ma na yɛ no no ɛyɛ parcel bi anaasɛ.
Ɛno deɛ nea ɔno ɔhuu sɛ ɔne no bae ɛyɛ pass o bi a na ho na na akyerɛ no na akɔpɛ anaasɛ na ɔyɛ boyfriend. Ɛnyɛ ɔyɛ me boyfriend.
Nti mmoa bɛ.
Ɔwɔ wayɛ ɔne me ɛwɔ hɔ nom me nkɔɔ ne nkyɛn da me so ɛnɛ deɛ me pɛ sɛ ahaa me ba wo nkyɛn me baa hɔ ɔwuro ma nse me ɔwuro me ɔhuu me srɛ mu a ne ho aba ah nti ɛno saa no gya no a ne kɔɔ no.
me deɛ mehu ne sɛ ɔse ɔyɛɛ bi akyɛ nti no mekaa sɛ bia but still na ɛkɔ so ɛkɔ so one minute mm ah nti meyɛ m'adwene sɛ mɛtɔ aduro ama no mekɔtɔ aduro na meka kyerɛ no sɛ o ɔma yɛnkɔ hospital ɔso ɔn deɛ saa no ɔyɛ natural saa no nyame bɛrima sɛ yɛboa no ɛne sɛ gya na wobɛgya no na wo a sɛ wo sɛ ahoɔdɛ Na yɛse yɛkyerɛ me ayi baako me me sɔhwɛ ɛboa me yɛse sɛ ɔne bɛrima ada a na bɛrima no wohwɛ no asɛ ebia wawoa woa na wohu sɛ ne ho mma yɛwɔ style bi a ɔde hyɛ mu a ɔho asɛ woka mia no emia ne bɛrima no bohu sɛ na n'ano nsuo nsuo ɛno ayɛ firi wiase bi da. Ɛna ayɛ bi da sɛ wo bɛrima ne wo da paa no like. Wohwɛ sɛ afa n'adom. Mehu sɛ woahu saa nea meka no a. Ma Twyla. Ah, ne ho bɛba sɛ bia. Ɛsɛ mi sɛ ebia na mebia na me nipa no kwa ebia anaasɛ nipa na me nɔ no ho yɛ ne dɛ. Ti mebisa sɛ ebia wo wɔ experience bi da nipa na ɛte sɛn. Kɔbu na no tumi so nsuo koraa. Ɔhyɛ bɔ akɛseɛ. Ah! Because madamfo bi kwa mekyerɛ madamfo bi no. Mekyerɛ madamfo bi. Ɔsɛ ne guy ne ti mu ɔden ɔma ne sika nti da koro na. ɔne ne ɛda nti ɔne ne da no a ɔde ka ne yia no ɔhɔ na ɔka sɛ sika no wɛ ɔse kɔ wɛdropu deɛ hyɛ wɔ bi ayɛ ɔde yɛ wɛdropu ɛsɛ mepɛ sɛ nti na mepɛ sɛ mehu mehu wo ah. experience no ɛyɛ saa na ɛteɛ ɛyɛ saa na ɔmo hyɛ bɔ akɛseɛ neɛ ɛwɔ mu ne neɛ nim yɛde ma wo Ɛno sɛ na ɛhɔ no ara na wagye o. Ne ho nya aba wie pɛ ate n'ani so. Nti ɔsɛ ɛhɔ no ɛwɔ sɛ wogye na wokɔyɛ loose guard. Ɔyɛ me boyfriend neɛ obi a me gye akɔ deɛ ɛneɛ wo boa. Nti yɛ ɛka ne sɛn da biara no style baako na ɔde ma no anaasɛ ebia ɛyɛ a ɔno na ɛda wo so cos yɛwɔ yɔn ti na wo ti me sure a wopɛ bɛrima a ɔyɛ tea ɔyɛ tenten tea tenten nti ɔno ɛno saa no ɔno na ɛyɛ a da bi a ɔda so anaasɛ wo na ɛyɛ a ɛyɛ a wotena so ma no. Metena so ɔno nso da me so mema me nan so hwɛ wie mu.

Nso ɛhyɛ mu a, wote sɛ biribi rewɔ wo sɛ pim. Asɛ apaneɛ no. Ɛwɔ wo sɛ paneɛ.
Mm. Asɛ ɔrekum. Mm. Asɛ ɛyɛ wo dɛ. Mm. Ɛno bi.
Ɛno bi. na mepɛ no. Na ɔma awa no mu ɔden no. Nyɛ nea asi ne tiri ase no. Wadi bi ma bi ɛɛ ato ansa wonya wo menses da. Ɔho. Obi mfɛ bi mpem ma wonya wo menses da da spot na. Mm-hmm. Obi mpem me saa da.
Ɔsɛ sɛ ɔpem wo na wokɔduru fie nso ɛ.

Saa na ɛteɛ mm-hmm. Na ma me bisa wo ase adeɛ wei so. Wohu sɛ ɛkɔteɛ no, mm-hmm. yɛwɔ deɛ ɛyɛ tenten wɔ hɔ. Ɛne yɛwɔ deɛ ɛno nso ɛso na ɛwa nti wakɔhyia bɛma bi a ɛbi ɛso. Wone di nkɔmmɔ. Na ebi ɔne wobɔ nkɔ so nsi wɔn ɔde wɔn sa akɔtale ne eh, ne bɛma no. Ɛsɛ bi ato me dɛ gyae.
Wofili sɛn? Ɛɛ, medwane yɛ.
Wodwane sɛ sɛn? midwane sɛ sɛ. ah wuli obi wɔsi obi watra ne kan wɔn ase bi wɔn akɔ fi mu bɔ nkɔmɔ watɔ drink ama wɔn ano agye aduane ma wɔadi. Mo bɔ nkɔ ho sɛ wafɔle. Esi a wode ebi a mo bɔ dabi ebi a ɔne wo bɔ nkɔ ho afɔ. Waba mood ni. Wɔ ne nyinaa yɛ sɛn. Dabi dabi dabi ei wobɛku me. Sɛ ɔbɛma bi wɔ ɔno ɔhyia wo ebi a ne ho aba na ne ho pere no nti ne agya ɔno bɛdi eda sɛ ɔno bɛdi kan aworɔ ne ho ama wahu na deɛ ɔbɛyɛ ɔbaa you know na ɔde ebu ba. Mehyia bank manager bi akoa yi tua yɛkɔ ha na yɛsi ha na yɛfa ha. Nti yɛkɔɔ night beach na ɔse oh Tina ɛnɛ deɛ yɛse yɛkɔ fie na mese oh adɛn yɛbɛkɔ fie nti yɛakɔgye yɛani yɛanonom nonom kakra kakra yɛakɔ fie yɛdware me medika kɔdware ansa na ɔno dwa menyɛ sa bɛɛma yi romance me romance deɛ sa ɔnim romance ei ɔhee biribi sɛ fa wo nsa kɔ.

se na ebi asɛ wobɛ sɔɔke na na wasɔɔke ɔhu sɛ ɔɔba no mhm. na nso ɔhu sɛ nwura bi wohwɛ na sɛ ebi atumi wapɛ ɔyɛ yi ka no sɛ ɔyɛ obi ebi a ɔhene yɛ ade na mehu yɛ no mehaha mebɛyɛ sɛ me nsa sɛbɛ kɔnɔ wontra so nyinaa o wona woma no mfiri nyinaa no kakakra awɔte gu me nhyia saa kɔ dame wiase a mebaayɛ ei awɔte gu me yare yɛ ankasa mesi mekɔ fie afei ɔno kɔɛ no ɔsɛ adɛn Na mese no yare. Menkɔpɛ aduro na ɔkɔpɛɛ ɛm aduro bi maa me na menom na ɔse meyɛ oke no. De me de wei a meyɛ no koraa me ho yɛ no mmɔbɔ. Na meda ade kyeeɛ. Sista!
Obi so paa mene o. Mekɔɔ fie a na me blɔkee no. Ah! Mentumi. Ɔbɛhwɛ wo no.
Ɔbɛboa wo abrabɔ mu no. Wompɛ. Nti wagya no agya wo. Na ɔno na ɛyɛ wo daakye kunu paa, wobɛdwane agya hɔ. Mɛdwane agya hɔ, ɛso ɔhene yɛ, wontumi.
What otumi romance wo kama. Romance deɛ onim romance papa. Ɛna what if sɛ wahyia obi nso a onim romance ne nsɛm dedende asɛ sandpaper. Bɔ no nso na ɛsua kam ɛsua but romance nso na ɛwɔ sɛ ɔba mood no mu ɛno nso bɛyɛ no nso nso nso bɛdwane. Mɛkyerɛ no.
Wɛkyɛ a ne nsɛm ayɛ den bawee.

Ɛnyɛ me size. Ɛnyɛ adeɛ a kɔte a mepɛ. Me deɛ kɔte kɛseɛ deɛ kɔte kɛseɛ. Ei ɛno nso ne dɛn ɛbaa mu da bɛn. Me deɛ mepɛ neɛ ah wahu neɛ mepɛ akyerɛ no. Asɛ normal no a ɛwa kakra yes ɛwurawura baabi anaa kɔte kɔte kɛseɛ deɛ wode rekɔ he. Ei wobɛpiapia ma wode akɔ akyire wo ne me bɛtena na afei menwoo se meyɛ bonyini nanso wo ara wokɔtena apiapia ma wode ɛde akɔ akyire. Nkɔso tumi pia awodeɛ. Sɛdeɛ ɛbia ɛkeka no kɛkɛ ma wote sɛ biribi rewɔ wo. Ɛkeka, ɛbɛpia w'awodeɛ akɔ akyire akɔtɔ baabi foforɔ. Nti wo ho ba te sɛn? Wo ho ba, wo ho ba a, sɛn na wosi fa yɛ? Anaasɛ bɛrima no ho ba, wo ho ba a, sɛn na wosi fa yɛ bɛrima no? Me ho ba a, sɛdeɛ mesi fa yɛ bɛrima no. Oh, sɛ me, me ho ba a.
yɛwɔ obi wɔ hɔ no ma hwɛ madamfo bi kyerɛ me ɔse ɔne ne bɔyɛ da a na ne ho ba a na bɔyɛ no atintim ne ko sɛ ɔyɛ na omia ne kɔn sɛ yɛ a bɔyɛ ne ho ba no mu no sɛ obi ara sɛ na ne ho obi wɔ a ne ho ba a ɔwɔ ne nan obi ne ho ba a ɔyɛ obi ebi gentle ɔde hyɛ ne ho nti wanyɛ smart kora ɔhu sɛ no wanyɛ kora na ɔpɛ sɛ ɔde bɛgu mu kora ɔde bɛgu mu ɛna yɛ obi wɔ hɔ nso a ne ho ba a na wa ɔde w'ɛka w'amia mpa no na mebisa wo sɛ wo deɛ na ɛba a sɛn na ɛteɛ? Oh me deɛ me ho ba me me. Sɛbi wa ebi a ɛba a woka bɛma no to mia wo to anaasɛ ɛba a wode twitwi anaasɛ ɛba a woyɛ den? Wobɛhu sɛ me ho ba a me me me kiss wo saa. Saa. Ano yi deɛ mehwɛ a sɛnea ayɛ yi deɛ menim sɛ kiss ne deɛ ɛpɛ. Yes. Na me make sound ɛnna wobɛhu sɛ me ho ba hmm. Ei!
Wogye wo din. Meyɛ bi. Wogye wo home na.
Ei! Meyɛ bi ankasa. Nneɛma fam. Obi ɛdɛ o.
Sista. Ɛyɛ de na wonya nea ɔpɛ no na. Ɛnyɛ nea ɔpɛ no wonya bɛrima onim deɛ nti a. Ɛ. Na ka ho deɛ ne.
Haa. Ti na wo a wotutu kwan yi. Na ebi a wotutu kwan yi bɛ da da koro wakɔhyia obi wɔ kwan so. Na yɛ no wakɛka ho nipa nso sɛ. Bia na mema ne di me. No, mekyerɛ wo adeɛ sɛ nipa no ne na atu kwan ɛna wodɔ ɔhyia wɔ wɔn sɛ ah nipa dɔ type of bɛrima a wɔpɛ. Ne ho spray koraa yɛ ɛyɛ ade mu. Ne kasa sɛ na wayɛ gentle sɛ mmaa nso deɛ pɛ mmarima a wɔyɛ presentable. Na nea wohu yɛ a wafɔle ato ansa wɔ kwan adɔ na wopɛ sɛ wodi a.

Ɔpaa na dabi a wonam te sɛ from beach drive Jobbis estate hɔ de ba baabi te sɛ Weija hefa na wobɛpaake a wopɛ sɛ wodi ma wo ho tɔ wo mi kɛyɛ twelve twelve o'clock ɛɛ yi ɛɛ pm wobɛyɛ Ɛna no dɛ me deɛ yɛayɛ ama no aka hɔ sɛ ɔdrive yɛ anadwo me wotena so anaasɛ woyɛ no dɛn wobu seat? me ɛɛ obu seat no na matena ne so. Hey! Hey, sa. Back seat no mean back seat na na front seat no. Driving seat no. Ah. No atena ne so. Obu seat ni sei na. Na no do achi na ma na ni ma na se do anim na ma na chi. Ye ne ehwe. Me e bibi example bi ma me. To say seat ni ni. Mhm. Na wa like what me da no kakra position e bi afa na say seat ni ni na be ma na te so ya. Na because asa u chire me u bi ma ni o. U chire me ni ma bi. Te sɛ seat no ni, mhm. wabu wabu seat no me me te seat baako ne so a mhm. mɛtafrɛ
drive kakra ɛno wapaake no ansa no mhm. metafrɛ ne obu seat no a twɛ me ba tafere no wo tafere ma no yɛ ɛyɛ sound ne ba anaasɛ wo tafere no te sɛ ne ɛbɛwɔ sɛ na agata tɔfe no yɛdi no a ɛwɔ ayɛ tumi tafere no de afa w'ano ho te sɛ ne a metafere ho kɔteɛ no ano no wode wo tɛkyerɛma no Asa wo twi egu ɔtena sɛ wo twi ano no kakra. Na waku no.
Nti wo tena sɛ sɛ na wo tena so na. Ade kye na ɔde me bɛ kɔ shopping. Sɛ na wo tena so na me pɛ sɛ wo kyerɛ me no. Sɛ me tena na me yɛ yi.
Nti wa bu seat no na ma to me to me de m'akyi na yɛ dɛn ama no na me me. Na w'anim no kyerɛ driving ɛɛ steer. Yes.

Ɛkɔ tia ha. Onipa kɔ tia firi o.
Ɛnho. Try bi hwɛ na wo de me boɔ bɛ brɛ me. Ɔma wɔ koraa de me.
Aah wɔ bɛ de wo.
Ɛnɛ me ne me boy yɛ yɛ bi o. Hwɛ. Aah ɛdwa yɛ baabi a baabi a ɛho bɛ bɛ bi yɛ bɛ yɛ. Dɛn nti pɔtiti ka na ɔyɛ wei nyina ma bɛɛma. Sɛnea ɛbɛyɛ ɔnkɔ abɔnten wohu sɛ mɛɛma ɔmo ho ahomete. Oh but bɛɛma bi wɔ hɔ no ɔno ɛdie no ɔbɛ di ne 24 sɛ me nim obi a ɔdi ne 24 sɛ nti ɔkɔ abɔnten o. Na bɛɛma no deɛ ɔno deɛ ohia mpaebɔ. Saa.
Mm.
Ohia mpaebɔ ankasa.
Kasa. Mm.
Te sɛ bɛɛma nea wopɛ biara ei mema te sɛ mebɔ yi mema wodi me.
Oma oma ne di wɔ kaa no mu na saa anigye wei nyinaa akyi na sɛ wawura mu di no sɛ woyɛ wife material ɔyɛ asɛ woyɛ ɔbaa ɔsɔ de ka wahyɛ wo mhm. na na ɔse baby mpɛ sɛ mpɛ sɛ yɛnkɔ hu maame mhm. mɔkɔdu hɔ na ase ase hu sɛnea wadrɛse yi o mhm. ɔhwɛ wo na ase no mpaboa tenten gay yi wanhwɛ no daakye wankɔwo ɔhɛ yɛ me drɛse ɛte sɛ nka me tete kontommire mfra daabi sɛ agya wokɔ hu asew nti mekɔ hu asew nti dɛn
mekɔ hu asew nti dɛn ɛno na ɔba ne hui na ɔso ɔpɛ Na ne ba no onyame mpo. Sɛ ɔno wanhyɛ halo to otumi wo ntɛm. Na mi ka ebi a ɔwɔ sɛ ɔwɔ adi sɛ ebi ohun wo ne ba no wɔ thirty five osu wɔ bɛyɛ thirty ɛ kɔ mu wo yɛ. Tete no ɛne nna anaa? Eti daabi o. Daabi cause me ho yɛ no akɔnɔ. Ohun biribi a na ne kɔ te asɔre. Saa a odu odu gidigidi ma ahu sɛ ne ho me te anaasɛ odi ne sɛ. Ne ho me nte.
Sɛ obi wɔ hɔ nom a ehu a.

Wo wine ne wo waist waist no. Cha cha cha cha cha cha. Hey! Hey! Minim sɛ sɛ menkɔ na menim o. Safi fafi fa na so mu ne na so akyi. Wo twetwe wa abɔdwe sa wo twetwe twetwe na abɔdwe ni na. Na eh wo ne no eh yɛ sa na ma ne nyina ma mbisa ade ba ko sɛ e bia na ba ankɔyɛ wankɔyɛ yi sɛ wo sɛ bia nipa no dɔ na na sɛ wo dɔ. Ebi wɔn adaa mo deda. Na bia da koro deɛ wopɛ sɛ ɔsesa ne mood anaasɛ ne bu afu na ɛka ne sɛn wopɛ sɛ ɔne ne da wadware kama wotumi bɔ no ayi ɛlenke no ma ne fa no tiri mu kwan no ɔda bɛbi da a sɛ bɛrima ne yɛ nita metafrɛ n'ase hɔ de bɛfefafefa wo turo mu kwan a na the feeling na te sɛn sɛ no bika ɔne waako mhm. ɔne waako ankasa ho ayɛ de ma no ahye no ebi abufu kakra aba wo so mpɛ sɛ abufu no ade bɛkye so me yes wamuna mhm. wo hyɛ ase no da hɔ titiritii ɔmfii wo mhm. mehyɛ aseɛ de tafere tafere ne de me tɛkyerɛ ma fefa fefa kɔ de ba ne so ase de fa ne turuma wa mawi ayɛ ama nyɛ me sa ayɛ ama nyɛ Mede akyɛ o. Mede a ade kye yɛbɛkɔ shopping. Ɔno nkurɔfoɔ kasa bɔne kɔ ɔno na ɔgyegye bɔne no yɛ. Ah ade kye yɛbɛkɔ ɔno mmom bɛsan apa me kyɛw ade kye pɛ ne yɛkɔ shopping. Ei! Ei! Wogye wode wogye w'ani. Ah meyɛ bi dodo. Nti wobɛtumi agyaa no?
Oh mengyaa no yɛware ansa. Biribi bɛtumi abɛsi kwan wobɛtumi agyaa no? Wakɔtotɔ butu ɔbaa bi so koraa wongyaa no? Mengyaa no.
Odi o.
Mm, ne gya. Styles mi ka girl kɔ to yɛ na girls girl ne styles mi mu. Obiara ni hɔ obetumi ayi style na asen me. O yɛ sure. Odi wɛ wadi. Yɛn ni mɛmɛ ni o. Minimu sa. Bibi ansɔ mo ni o. Minimu sa, but odi ɔbaa na obedi wadi ni kwa. Na me me bɛto wo ne me boy ne dawa. Ɔbaa me bolo wayi wapie abɛtoa so. Abɛtoa kɔ. Oh. Me de me ho me ho ba deɛ ɛho hia me o.

Na no bom na ɔtafere na ɔdi ɛna gay nso ayi style na ne pant yi ɔhyɛ me kan ni a ɔyɛ wode ayi bi ɔtɔ fi krom brɛ w'ani bi na ɛhyɛ no ɛna ɔne ɔbɔ ne wrɔ nso na wo nso sɔsɔ bɛbɔ wrɔ ama te firi hɔ no hɔ no wobɛsan abɔ ne wrɔ. Wayɛ m'ade oh ɛno deɛ me holding on kakra bi a bɛyɛ some months bi me bu afu nti no wobɛ try sɛ wopa me so na yɛakɔ hospital yes yɛbɛkɔ hospital.
Nipa no bo afuw na ɔpaw ase totɔ Gift abrɛ ɔyɛ su gu na n'anim nisuo egu nan ase fa kyɛ mmienu ɔhɔre no wo nso w'awura wonim sɛ nipa ɛwɔ dɔ no na ɔta firi fitiw nan ase ara fa ɔnan kuku mu bɛfa ɛnneɛ sɛ ɛbɛfa wobɛwɔ mɛwɔ mɛwɔ ai ɔhene wodɔ obi a ɛya o Ɛyɛ asɛm no. Wodɔ obi a, ah, ɛyɛ. Wo ho akɔdi na wontumi nyi wo ho mfiri mu. Wo ho akɔdi mu. Hmm. Wohu sɛ bɛrima no koraa ne obi wɔ hɔ kora. Like ɔdi obi koraa no a, ɛmfa wo ho. Wo bo bɛfu deɛ, but ɛmfa wo ho. Woanom nsa di mu da?
Ah, asɛ woayɛ tipsy kakra no. Na ama wo twɛba ne ho. Nsa bɛn paa na.
Oh, nsa no, sɛ bi a awia na sɛ nwummere. Anaasɛ anɔpa deɛ na ahomakye deɛ. O oh, ɛnsa deɛ ahomakye deɛ sɛn. O oh, ebi wa yɛpie. Yɛbɛdu fie bɛyɛ tɛn na ebia yɛanom biribi kakra. Bohu sɛ ɛyɛ sɛ. Ɛsɛ ɔde ne nsa fa so. Nya aa na biribi yɛ me. Asɛ tu asɔ na asɔ pagya na nkɔ wie. Fa na akɔsa ahoma so. Ayɛ a na ɔyɛ saa na asɛ abɔfo. Fami yɛ nea wopɛ o. Fami yɛ nea wopɛ o. Abɔfo gyinagyina me nkyɛn ɛtɔ nnwom ma me. Na du heaven awie.

Yɛ me ne no di nkɔmmɔ ebia a, yɛn mmienu nyinaa yɛawura mood no mu. Wonni me nkyɛn, me nso menni wo nkyɛn. Mempɛ sɛ wobɛkɔ abɔnten, wo nso wompɛ sɛ mɛkɔ abɔnten, enti dɛn na yɛbɛyɛ? Deɛ ɛn, wei nyɛ hook up deɛ no bio. Wei deɛ wo ne wo boyfriend asɛm na mereka yi. Na woasɔ wo video, moayɛ video, ɔno nso asɔ ne deɛ. Woayiyi wo nofo, wode wo nsa afefafefa wo nofo no, na wode wo nsa afefafefa wo. nso no ɛtwetwe na no asɛ no no ɛyɛ me biribi because still nipa no bɛn wɔyɛ different no no na ɛnyɛ biribi a ɛwɔ hɔ ne ho bɛba pɛpɛɛpɛ
so ntɛnu saa no sini a wotu tumi fi ma no na ne ho tumi ba no ofili okay na phone ne so deɛ no ɔnyɛ okay deɛ but ne ho bɛba na wɔn sɛ mɛma wɔn ho ba pɛ wɔn bɛtumi ayɛ okay ada

Ma me wo final message na yɛnkɔ right now. Oh, Agya. me final message sɛ, wowɔ wo boyfriend a sɔ ne mu yie. Kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ happy deɛ fa so. Wo ti koraa na ade bɛwɔ hɔnom apagya wo nan asi wia ma no adi wayɛ.
Ɛno ara no. Ae.
Na boyfriend ho ɔna.
Meda wo ase wate. Hmm. Tina babe na wahwɛ me no o. Tina babe ɛna wɔyɛ sɛ ɔma wo sin ate gum sɛ ada sɛ atɔ me so kaa mu nyinaa yɛ drive nyinaa yɛdi kɔ ah. wompɛ wei kwan bebree wɔ hɔ a yɛfa so de keepi boyfriend keepi yɛn partner wakyerɛ yɛn bebree na yɛdu wo ba ɛna yɛdu hɔ ɛnɛ week ɔba a hɔ a na yɛbɛsan atoa so mede wɔte sɛ wogye berɛ hwɛɛ me